I haere ai mātou i raro mai o tērā korowai e kī nei anō ko Victor Tū te korowai, ā, nā, ko te Anzac Battalion, Australia, New Zealand. Nā, ka tono au ki reira i raro mai tērā kaupapa. Haere koe Rihari. Tāu mahi, me Shane ki ana koe. Ko te Uncle Coburg tēnei. Koe tērā te tino whawhai. He maha ngā, ngā, ngā pakanga i roto i a mātou, engari koe tēnei te pakanga. Me kī pēnea au, te nuinga o mātou i whara i roto i konei. Ko ngā hōia i hoa ai mātou, i tino pātata mātou, tino hohonu atu me kī rā i te whakawhanaungatanga o tēnā mea te teina tuakana i roto i tōu whānau. I te mea e pēnei ana te kōrero, Tōu tuara nāku, tāku tuara nōu.

Mātou i mate i roto i tērā pakanga. Te nuinga i mate nā te paihana. E kīia nei ko te Agent Orange tērā kino. Āe. Cup of coffee. Ready to go. Ready to rock and roll, you reckon? Ā, te tino metra ko tēnei, ko tēnā, ana rā ma tēnei, e toru. Hei roto i ngā pakanga i haere au ko Malaya, nā ko Borneo me Vietnam, e toru. Tēnei ko te MID tēnā. Tēnei is a General Service Medal, given to us through the board, uh, no, through um, Singapore. Engari haunga ana wena whawhai, ki, ki rira ana ngā whawhai mō te, te ao Māori uh, ki mua i te ororo o te kawana. Ok tātou mā, ko haere tātou. We're gone.

Tēnā koe, tēnā koe. Ā, i hoki mai au i tāwāhi te tau tahi mano, ā, iwa rau, whitu tekau mā tolu, it's 1973, te mutunga Vietnam. Nā, koe tērā taku first RSA, kaikohe koa. Kei reira atu nō i noho ana i a ia nei, nā, kore kē neke. Nā te Ahi Pērā ai, uku akara a rātou katoa i konei.

The last hundred metres of Tana Kuia we sung Whakaaria mai. I wēnā wā, kia tae koe ki te 21 tana koe ka tukua kia haere, oh no. Me tino roto te tāhae me ki ra te te haika o tuku whaea ka mea e nā tuku me tō sorry mum but kore au whai me noho mau i te kāinga ka riri tuku māma ki a kore au whakāi ki hare koe ki rira Kia taea koe te 21 nā tahina koe ka whakamanahia ki te maiana mai. Engari mea te pēhea tuku matua, a ia, tahi 16, tamariki tonu ana rātou, i roto i ngā pakanga o reira wā, te nuinga o rātou all under age. Āe. He aha kei te kaupapa o Warekie nei hono, puta ki te ao, te whai ao, tirohia. Kimihia ngā mea o te ao, kia mōhio koutou i pēhea ana te takoto o te ao whānui. E kore rātou e kaumātuatia. Pēnei a tātou kua mahua mai nei e kore kaumātuatia. E kore ana rātou e koropiko kei te taimahatanga. Ā, ka tū ake ā te wā, ka heke mai te marama ki te whenua. Ka tū ake ki te whai ao, ki te ao mārama, e kore rawa rātou e warewaretia.

Mātiko tō iwi pāmu. I te mea ko kou mātua i e rua tekau mā waru, Ka tukuna wetahi pāmu ki a rā te rehab e kota rātou, nē. Te pāmu pai, kīika tōna te kahikaato me te gauze. Ana tō mātou mahi, e toru mātou, torunga boys, e tipua kei roto te mirakatanga kau me te pāmu, āe, i reira. Nā, ka mea taku whaea, e kore e tēnei mahi hei oti a koutou me noho kāinga. Nā ka tono mātou ki te mātauranga ki roto i te Ngā Kāreti a Howie Hartle Peta i roto me Kīnā o Te Awataha, Northcote. Ā, ētahi o mātou ka haere ki wētahi kura atu, tīpene, wēnā wāhi katoa. Kei te aha? Kei te kimi i kotara atu te mātauranga kia piki ake koe ki tō mōhiotanga. Hāunga anō ko tō reo, hāunga anō ko tō whakapapa, engari ko tō mātaranga me nui atu i tēnā. Āhua, he rerekē atu te noho kāinga a te mīreka kau. Ko Hōhaka tō mātou te mīreka ngakau. Kia tae konatia, o, ki te koe nga iwi nei, karanga atu nei e Hoia kia haere ki konei. Na, ko Pikeke nga ringa. Na, i pera katoa i roto i a Ngapui, ko Ngapuhi te tuatahi, declared war on Hitler. E pēnei ake te koro. I kōrero mai koe, ake tō mātou mahi konei. E iru nga mahi mo mātou, perewiwi, tapahi, tena mea te manuka, tena mea te rākau, e kē, tea tree, e na wa, me te keriwiwi, me te mira kakau. Ko tīmata ki tēnei mahi i a rātou e uku, e uku tūpuna. Hei te aha, adventure hoki tēnā, nē? Kura koe mōhio tēnā mea te pakanga he mea kino, ko te mate tēnā mea te tangata. Kia ohutu rānei koe ki reira, oh no. Engari ki te pēraka ono, oh āe. Ome haere ka tika. Free. Cost you nothing ko ta ratu. E riu te kau ma rima waku tau iri rau na kia i hai na keo rima nga tau na hena. O na mutu o hai na ngi ana another five and tai no ke te rima riu te kau ma rima. Te pai o tena o kia e, e ko tahi a mata. Nō tēnei mapi, e kī nei koe tēnei tō mātou pakanga i te 24 o Hanuere tae noa ki te Puepuere tai 14. i te tau 68. So it was Operation Coburg. I haere mātou i raro mai o tērā korowai e kī nei anō ko Victor Two. Koe te rata ingoa o te Kauwene. Me kī rā ko au te korowai, ā, nā, ko te Anzac Battalion, Australia, New Zealand. E toru ngā kamupene i roto i tēnā nohonga. He maha ngā, ngā, ngā pakanga i roto i a mātou, engari koe tēnei te pakanga. Me kī pēnei au. Te nuinga o mātou i whara i roto i konei. Te nuinga. Ētahi o rātou pai noa ki hei whara, engari he whā ngā tangata i mate i roto i tēnei. Tokorua, ā, ko te hoariri i anga mai i roto i te nōta, e kī nei ko Hanoi, ka haere mai ki raro, e kore taea i a wai rānei ki te tapu mai i a rātou, ko tō rātou hihia me hoki mai te whenua. Ā, o te mana o Vang Tau e Queter Pengwa, South Vietnam, ki a rātou, nō rātou tēnā whenua. Nā Teni me Kira, ko te Coburg tēnei, koe tērā te tino whawhai. Tuku mahi reira me Kira i wēnā wā, ahau, He tangata mau piki pū i kī nei M60 machine gun. Kei te pū i koe te tangata tahi tekau mā rua tēnā mea te te tapahitanga, tarapepetanga o tēnā mea te te putanga mai o tēnei i raro mai o te M60, koe tērā. Nā, ka mea rātou me haere au ki reira ki tērā, koe hoki tērā taku mahi. Koe tērā te mea i roto i au, pēnā he pukenga tōku, nā koe tērā taku hoa. ko te pū nei, M60, Machine Gunners. Nā, ka tono au ki reira, i raro mai tērā kaupapa. Haere koe Rihari, tā mahi, Machine Gunner koe. I mōhio mātou ki te tongotongo ēnei āhuatanga, i mōhio mātou ki te tiaki, Tēnā mea te hōia hau. Kīhai nō rātou kia totongia i tēnei mahi. Te hōriri, ki tēnā koe kanohi, kei waho atu i a mātou. Ne? A kanohi mai ana ki a mātou. Ne? Ka ake te kuku e homa. Ki tēnā ngā whatu, ngā, ngā, ngā karu o tēnā tangata, tiro mai ana ki a mātou, te kāpātata. I te mate au, a, kia maha atu ngā tangata ko te mate i a au. Ne? Nā, nō reira roto wēnā āhuatanga ka tino kahau, me tuku mōhio ki te pangapanga tēnā mea te grenade. I whakaahongia au pēnei te cricketer nei, ne? Tangaheo aku, ko Pangahio wēnā, M41, nā, ko Kitiko Pahu mēnā, he tangata ki reira, Ki tēnā koe, ko, ko, ko rengo he te turituritanga, ko mutu te pupuhi mai. Nō reira, koia pea tēnā te, tētahi o ngā āhuatanga ei kaha ai koe, ā, kei te tiaki i a koe. Engari hako roto ngōna kāhātanga me anau, ko iu o matua kore anō. Ko ia anō te tikanga o ēnei mea katoa. Engari i roto wēnā, me pēni ake tuku kōrero e tātou mā. Ahau, Ahako ngā mea katoa, he tangata aha, tautohetohe tangata, hianga, tangata kairama, engari tāika ona ki te Rātapu, ko haere au te karakia. Hei te mea ko tuku whakapono, ko eke tuku rangatira, hara kē ko koutou. Nē? E maha ngā huia i roto i tēnei whawhai i mate Nō rātou. Tahi 18 ngā mātua ki te kea i matemate. Ā, ka kite mātou, āe, a rātou katoa, he rangatahi katoa rātou. Pēnei pū nei a mātou, tahi 19 pea ngā, ngā tau, tahi 18, 20, nē? Nā, pērā nei, e, e, e mea, He aha tō pakeke? I wera wā, ahau 20. 20. I whakatuwheratia mātou i raro mai i a rātou e pēni ake ana. E kore koutou mate pēnā koutou e mōhio ana ki te tangotango i tō koutou mahi. Ki te mate koutou nā tō kūare. Nō reira me tiaki koe i a koe na, Me, me kī rā, ngā pū katoa, ngā pukenga katoa e tuku ana ki a koe. We didn't come here to die. You will die before us. I kona hau, ka whiwhi hau me kī rā, tēnei MID. Mention or marry in disgrace e koto rā atu engari mention in dispatches. Nā roto i tēnā whawhai, nā, ka whiwhi au tēnei. Me tū koe ki te whawhai, ki te koro koe whawhai, ko mate koe. Nā, nō roto i reira, ka wiki tōia a mātou, engari ētahi o mātou i whiwhi me kī rā, ngā whakatuwheretanga o roto o tū matau e kī nei rā ko te MID, nē? I wera wā ahau tau kē he tangata rakau, kau rank, he private soldier nui au. Engari i roto wēnā wā, harau te tangata me kī rā he toa, he toa katoa mātou. Nō reira, tēnā mea te mataku ka hoai. Hono, haere nō hena koe, kei te mate koe, koe tēnā, koe tēnā te hihia, O rātou, engari ki te mate rātou, āna, koe tērā, koe pēnā. Ko ngā hōia i hō ai mātou, i tino pātata mātou, tino hohonu atu me kī rā i te whakawhanaungatanga, o tēnā mea te teina tuakana i roto i tō whānau. Hei te mea e pēnei ana te kōrero, tō tuara nāku, tāku tuara, nū. Nāna, ne? Koe te ranga whakaaro. Me tiaki koe i a kōrua, e rua te tangata. Ā, ki a au, e mahi ana tauwi. Koia tēnei te mahi o Tūmātauenga. Me kīra harana au te whawhai. Engari reira koe e mahi ana ngā mahi o te hiahia o tōu kāwana. Ko tō kāwana kē, te Karauna kē, te rangatira. Harako koe.

Anzac Taylor. Get on with it. Muri le tino i tata. E iwa matua kore ki tāngai nei mātou ki tēnei huhenga mātou. E noho nei mātou me te kaunihera Māori, me o rātou komiti Māori. E whakatūwhera ngā kōrero i a rātou e tohu mai ki runga i a mātou. The people on the ground, the people with the claims must be heard, must be represented.

E kī nei taku kuia a Whinakuwa, whawhai tunu, whawhai tunu mātou. E kore mātou tuku i tō mātou rangatira kia koutou te Karauna. Nā, ko ahau i āianei, koe tērā tō mātou whawhai. Me pēhea ahau tuku ai te mana o taku hapori, o taku hapū ki te Karauna? Ko Mewatai o Anoeha, hanga kiki rawa au mai a koutou e iwi na e Mipene te kore ma te whakaae. Things are moving, things are moving because the grassroots are driving it. The solution. Ko Mātuianina me Kira te iwi nui o nga iwi katoa o Aotearoa kihai noa kia tutiki me Kira Te Tai Settlement. Paetumati te noho pohara Ano ra ki te haina i to ratou hainatanga e mea kei ano ko oti matou. Ka mutu ko nga tangata ki roto i te kawana ko to ratou hihia, haere mai nga poi, hiaka tiketike na tatou nei, kahore. Me noho tatou ki te korero. E ki nei i roto i ua mate whakatauki. He whenua i riro. Whenua me hoki mai, land taken must be returned, because you took it illegally, you confiscated the land with your acts, ordinances and law, without consulting us, and then you say you were justified in doing that because we gave you the rangatiratanga o Kawanatanga kahore. So it's all, uh, wena nga mea katoa e ki nei mātou i tenei wā, Ā, e aha te kaupapa? Koinei te mea i kaha taku kuia a Whina ki te whawhai ina whawhai, ā, me tana kōtiro nei hoki a māua, kua wehe atu hoki rātou, kua huri ki te mate. Engari, Mamerihari, ko wai tā tutuku me whawhai tonu i te mea, haere te mea ki te, hona ki te mea e pēnei ana me pērā me pērā, e pēnei ana tā mātou tū i te mea hē tō koutou mahi ki a mātou. Hakatikaina ngā hē. Ki te kore koutou e hakatika i ngā hē, ko murua ngā hē, ki raro kē, me kī rā, o te pēke, nē? Nā, koe tērā tō mātou kaupapa i tēnei wā. Ki au, i tēnei wā, ko Angamoa, ko Tiroa rātou kētahi. Ētahi o ngā whenua, Ko hoki mai. Etahi. Ari timatanga tera. Ko te pātai ki ēnei ko wai koe? Mai rā anō tēnei kōrero e puta mai, ko wai koe? Ki te koro koe koe mōhio ko wai koe, ko, ko, ko, ko rawa korengia koe. Nā, i tēnei wā me pēnei ake te kōrero. Ahau, i roto i aku maunga, ko Pangunu te maunga, ko te ingoa o tēnei rohe e tā mai nei koutou ko Whakarapa, hara ko Pangaru. Ko Pangaru kē te ingoa o te, o te maunga. Ngā hapū ki te kāinga nei ko mātou, Ko Pangaru Papata, kaitūtahi. I roto i tēnā mana whenua, nā, ko ngā hapū nei hoki, ko Ngāti Manawa. Ngā hapū e kī nei ko te waiariki te waipuna. Wēnā ngā hapū tokorua. Tae noa ki tērā taha o Mātou, ki a Moseti, Ā, nā, ko Enoki tērā, tētahi o ngā ingoa e ingoatia nei e mātou, me nā Pātei tērā whakapapa hei ka tikitika mai ki a mātou, ā rātou noke ko Ngāti Manawa. Nā, e toru ngā marae here pērā anake i raro mai o tēnei hapū,

Ko Ngāti Manawa tūturu, ē. Engari i te tai ingoa e rapa ana anake ki a ia ko Kaitūtae. Ngāti Manawa Kaitūtae. Nā te aha he karangahia ko Kaitūtae? Haere mai i Hongi Hika ki konei. Ka kite i ngā toa nei, Ka ki te whawhai, ka mea a Hongi Hika, Nō, mea tiki au i a koutou, haere mai koutou ki roto i a mātou. Nā, ka haere mai wētahi o ngā iwi, ngā hapū o tērā taha o te moana Hokianga, Ngāti Korokoro. O konei hoki ko ngā mahi i ngā kai, he kai mō rātou katoa. Tae ka tikona katoa me kīrea ngā kāri e rātou mā. Kia tu e ko ta ra te rota te ao Maori ki te pera kono te he kore enei iwi i ora. Na ka mea a taku tupuna a Tia Pake kahore. Haka marokengia wena tutai ka kai e ta te wena tutai me nga kai. E homa to ratu kai nga te wena ka piki i ake te mana. Ne? Kore ma te pai kia panahia ma matu kai ki waho. Hako ana koutou e tutai. Ko te kai tino mātou, kai kia ora tino ai mātou. Kinohea wō mātou kai, e ko tāna ko piki ake te mana. Ka pono te rā, ka haere a Hongi Hiku ki te whawhai wana whawhai, o me haere te tiki e Ngāti Manawa a Kai Tūtai.

He kaitonotono i ngā mahi. Ko tā Tā Hēmi ki ahau, ko te mahi o te hōia he pononga mō tōna hapori whānau hapū. Kau koe haka rangatira i a koe. He pononga ki koe. Mahia te rā mahi o te pononga i runga i te rangimārie, i runga i te rangatiratanga. kia whiwhi ai rātou me kī rā ngā hihiā, ngā moemoeā ki roto i tō rātou whatumanawa. Kī ai taua whakataukī ko koutou ngā waha, ngā kanohi, ngā māngai mō ngā wiki, mō ngā marama, mō ngā tau ki te haere mai. E kī nei tuku atu ki a rātou kia mahi i rātou ēnā mahi. Nō reira kia koutou katoa ki runga ki raro here nei a tātou ko te kāhui kotahi, tēnā koutou.